Мине сорауларым бик күп. Аларның нәтиҗәләре бит э, э, йомшак иттереп әйткәндә матур түгел. Безне җан исәпкә беркем балмаган вакытта да яшәдек бит әле, татар булып беркая да китмәдек бит. Ә без татар булып дөньяга килгәнсең икән инде, беренче чиратта ничек менә үз гаиләң өчен җаваплы булган шикелле, үз милләтең өчен, үз халыгың өчен җаваплы буласың. Ә, мине сорауларым бик күп. Ә, менә бу җан исәп алуга Аны ә, беренче чиратта ә, профессиональ дәрәҗәдә оештыруга мине соравым бик менә шуны оештырган кешеләр кемнәр булды икән алар алар ның бит нәтиҗәсен карасаң менә хәзер аларның нәтиҗәләре бит йомшак иттереп әйткәндә матур түгел Ул э, э, татар милләте генә түгел, башка милләтләрдә бик күпләп э, саннары кимү. Аннары менә бу ничә 16-17 миллионма ничектер үзләрен теге бер якка да билгели алмаган кешеләрнең бу кадәрле саны булуы. Аннар бигрәк тә күп кешеләр белән кем белән генә сөйләшсәң дә, Безнең иләребезгә зур-зур 20-шәр катлы йортларга бер кем дә килмәде дип, менә бик күп кеше шуны әйтәләр. Әле ярый дибез, җан исәптекә, ә, бик кайберәүләрнең тәкъдиме бар иде, ә, сорау кертне языйк әле, нинди дингә ә, ни караш кешеләрнең карашлары икән Россиядә дип. Әле Аллага шөкер, аны кертмәделәр дибез. Чөнки тагы да бөтен дөньяны болгап, буталып беткән булыр идек. Анда күпме мусульманнар, күпме христианнар, күпме яхутлар, күпме башкалар дип, тегәл татарларның саны күпме икәнлеген Мәскәүдә белү кыен инде әлбәттә. Чөнки бу шәһәр бик зур һәм бездә татар мәхәлләләрендә дә Мәскәүдә бүген инде дүрт мәчетебез бар. Һәм менә дә тагын мәчетләрдән башка укый торган намаз бүлмәләре, намаз заллары бар бит инде безнең. Идарәләрдә дә залларыбыз бар. Ләкин беләсезме нәрсә юк? Менә мәсәлән, яһүдләрнең аларның үзләренең мәхәлләләренең китабы бар икән, список. Менә бөтен гаилә белән алар элемтәдә торалар. Һәм аларның анда менә нинди гаиләдә нинди кеше, менә алар нинди юнәлештә аларның белемнәре бар, алар нинди юнәлештә хезмәт итәләр, алар шуларны берсе белән берсен таныштырып, күрештереп торалар, мәсәлән. Әле мин менә беләм, Мәскәүнең яңа территорияләрендә анда яхутларның инде эш оешмалары, мәхәлләсе дип әйтик инде аларның оешкан. Алар шул өч мәхәллә арасында үзләренең яһүдләрнең арасында бизнес-клуб дип, менә шул яшьләрне җыештырып, егетләр, кызларны аларга лекцияләр укытып белгән кешеләр белән шулай иттереп эш алып баралар. Аларның мәхәллә белән турыдан элемтә бар. Ә менә безнең мәчетләрдә ха бу нәрсә юк. Менә элек әле ул мәҗлесләргә булса да хәтта теге берәр теге баласы тудымы инде берәр кеше мәрхүм булдымы мәчеткә яздырып анда телефоннарын калдырып элемтә бар иде әле ул әле ә, бу, бу тәртиптә үткәреп китте бит хәзер ә, укый белә торган кешеләр бик күбәеп китте дә һәм мәчетнең кирәге дә калмады шикелле хәзер теләсә теге бер Менә бу абзый да укый белә безнең, менә бу абзый да укый белә диеп, уже алар баралар да, мәҗлес суздыралар, ләкин монда мәҗлестәш түгел, элеккеге булган менә тәртип, э, халык белән мәчет арасындагы элемтә менә шул югалды, шул юк хәзер. Менә бу шәһәрләрдә безгә бик зур проблема. Һәм шуның өчен без э, э, күпме кеше икәнлекне дә Ә, бүген төгәл генә белә алмыйбыз. Ә, дәүләт даирәләре ә, алардан ишектер менә ә, бу сорауны куярга тиештер дип уйлыйм мин. Чөнки ә, ә, җан исәп алуның ә, моделен дә карарга кирәк. Ничек иттереп ул искечә хәзер 20-30-40 ел элеккеге бара торган тәртип белән хабармый ул. Аны Яңа төрле юлларын табып эшләргә кирәк. Безгә бераз башка нәрсә турында уйларга кирәк. Ярар, хәзер инде бу буласы булган, бу нәрсә инде хәзер үткән, хәзер киләсе ничәдер 10 елданмы булырга тиешме, фәләнме. Без безне санамаган вакытта да яши алдык бит әле. Безне җан исәпкә беркем алмаган вакытта да яшәдек бит әле, татар булып беркая да китмәдек бит. Ул вакыттан беркем дә үткәрмәгән дә, санамаган да. Мин нәрсә әйтәсем килә? Иң мөһиме безнең менә милләттәшләребезнең үзен татар иттереп хис итүе. Менә үзем татар мин, менә мин мусульман бигрәк тә инде без аны да әйтергә кирәк, чөнки мусульманны ул татарлыкны саклый безнең. Э, бу гыйбарәгә беркем дә теге каршы түгелдер дип уйлыйм мин аны, аны аңлашырлык нәрсә иде ул. Шуның өчен теге э, элегрәк 14 миллион булган икәнбез, 8 миллион булган икәнбез, 7 миллион булган икәнбез, бүген менә инде 5 миллионга гына калган икәнбез. 1 миллион гына дип әйтә торган булсалар да, кемнәрдер, э, эш Безнең татар халкының, менә безнең егет яшьләребезнең, егет кызларыбызның, абзыйларыбызның үзен татар иттереп, тулы канлы хис итеп, шуның белән горурланып яшәве. Менә шусы иң мөһим.